Һәм Коръәнне гадәттә без укыйбыз гарәп телендә, гадәттә тиз-тиз генә, күбрәк савап алыр өчен һәм инде Рамазан ае буена Коръәнне укып бетерер өчен. Ләкин Коръәнебезнең укуына караганда, әлбәттә, мәгънәсе дә безгә бик мөһим. Һәм шушы Коръәннең мәгънәсенә игътибар итсәк әгәр дә, анда, әлбәттә, бик тирән, бик мәгънәле сүзләр бар. Әгәр дә ул тирән мәгънәле булмаса, Аллаһның сүзләре булмас иде. Әгәр дә ул менә шушылай, өстәл өстендә ятып, укыр өчен генә булсалар. Ләкин аның Коръәннең мөгъҗизасы бүгенге көндә яңа яктан ачылды. Шушы мәгънәле сүзләрнең яңа ягы ачылды. Нинди ягы? Фәнни мөгъҗизалар. Коръәндә булган фәнни мөгъҗиза. Коръәннең бик күп могҗизасы бар. Анда бар саннар могҗизасы, анда бар тел ягыннан булган могҗизасы, ә бар фән ягыннан булган могҗизасы. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә фәннең төрле өлкәләреннән төрле аңлатмалар, ачышлар әйтелә. Шушы ачышларның иң зурысларның берсе дип әйтик инде, иң популяр булганы, зурысы түгел, бәлки иң популяр булганы, Ул да булса, мәсәлән, без беләбез Жак Ив Кусто дигән кешене, бу француз океанологы, ул инде диңгезләрне гизеп, шушы диңгез тормышын, диңгез хайваннарын өйрәнгән кеше. Ул шундый бер ачыш ясый. Бар ди ике диңгез ди, килеп кушылалар ди. Ләкин ике диңгез очрашкан урында аларның сулары кушылмый. Бер ягында бер төрле су микроэлементлар белән, икенче ягында икенче төрле су микроэлементлар белән ди. Ул су берсе төче була, берсе инде тозлы була. Бу э, феноменны хәзер күрергә була, интернеттан табырга була. Күп сәяхәтчеләр э, моны инде безгә аңлаттылар, сөйләделәр, шулай бит. Хәзер инде ул безгә гаҗәп әйбер түгел. Әмма ул заманда ул гаҗәп иде, чөнки әле аны барып күргән кеше юк иде. Инде хәзер шушы очешны ясаганнан соң, Аның белән бергә булган, ну, сөйләүләргә караганда инде күпме дөрестер, аның белән бергә булган бер йемен гарәбе Коръәнне ачып күрсәтә. Сез дә ачыш ясадыгыз ди. Әмма бу ачыш Коръәндә 1400 ел элек инде әйтелгән иде ди.

Коръәни Кәримдә. 1400 ел элек. Бу җирне күргән кеше юк ул вакытта. Ни пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, ни бер гарәпнең дә әле анда барып күргәне юк бу сузларны. Һәм дә инде шушы ачыштан соң кайбер мәгълүматларга караганда, ул ислам дине кабул итә. Шак и вкусто. Чыннан да ислам дине хак дин, бу мөгъҗиза икән ди. Чөнки Кеше моны язып калдыра алмас иде, ди. Әле генә ачтык бит без моны, ди. Димәк, моны Аллаһы Тәгалә язган, Аллаһы Тәгалә әйткән, Ул белүче, ди. Ә кайбер мәгълүматларга караганда, мәсәлән, аны малае әйтә, ул ислам динен кабул итмәде, ул үз динендә калды, ди. Аллаһу әгъләм, Аллаһ белүче. Әмма Коръәндә, әлбәттә, бик күп башка могҗизалар да. Кешенең ана карнында булган, мәсәлән, үсеше. аның эмбрион халәтеннән, яралгы халәтеннән инде сөяк, тиреләре барлыкка килгәнче Аллаһы Тәгалә шушы этапларны безгә аңлатып күрсәтә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир рахманир рахим, хуликаль инсану мин галак. Кеше барлыкка килгән ди, бер оешкан каннан ди. Оешкан кан ул яралгы, ул эмбрион. Аның сүзе төгәл итеп әйтелә. Гарәпләргә дә аңлашылсын өчен һәм бүгенге көндәге фәнгә дә туры килсен өчен. Бик төгәл әйтелгән сүзләр бернинди каршылыксыз. Хәтта шушы эмбрионны караган вакытта да, үсешен караганда да Коръәнгә ул туры килә. Башта ул ди галяк, оешкан кан булыр ди. Аннан соң ул булыр мудга, ит кисәге ди. Аннан соң шушы сияккә ит үсәр ди. Өч этап белән Аллаһ Тәгалә безгә адәм баласының үсешен тасвирлап күрсәтә. Һәм бу өч этап вакытлары белән әйтелә. Беренчесе булыр 40 көн, икенчесе булыр 40 көн, өченчесе булыр 40 көн, 120 көн. 120 көннән соң җан иңгә ди кешегә ди, 4 айдан соң. һәм 4 айлык яралгы бүгенге көндә инде исән тере кеше булып санала. Галимнәр расладылар, 4 айда бала исән булып санала. Уйлый башлый һәм аны инде кеше дип, исән кеше дип әйтә алалар. Үзе булмаган чорда моны ничек белеп булыр иде? Берничек тә белеп булмас иде. Шулай ук адәм баласының алты айлык срок ана карнында йөрү минималь срок икәнен дә безгә Коръән әйтә. Гали радыяллаһу ганһ Коръәннән шулай дип чыгара. Ул әйтә, Бала, Коръәндә әйтелә, бала анасының сөтен имәргә тиеш ике ел, ди. Ике ел егерме дүрт ай. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә, Ана карнында йөрү белән

Бүгенге көндә алты айлык баланы саклап кала алалар, махсус инкубаторда дип әйтик инде. Элек җиде айлыктан саклап кала алалар иде, әмма алты айлык юк иде. Әмма алты айдан да әзрәк булса, ул бала яшәми. Ул әле, димәк, үсеш аның тәмамланмаган. Шуңа күрә ул үлә, андый бала. Моны Коръән әйтеп калдырган безгә. Коръән әйтеп калдыра безгә космос могҗизалары турында. Коръән әйтеп калдыра безгә йолдызлар турында. Бернинди каршылыксыз. Коръән безгә әйтә, күк баганада тормый ди, ә элеккеге вакытта әле Колумб вакытында, Христофор Колумб вакытында ул э, Индиягә барырга дип сәяхәтен әзерләнә, Аңа әйтәләр, син Индиягә барып җитә алмыйсың ди. Дөнья бетәчәк ди. Дөнья бетәчәк ди. Син дөньяның теге ягына тәгәрәп чыгып китәчәксең. Ул урында һава белән җир тоташкан ди. Син анда барып җитә алмыйсың ди. Барып җитсәң дә һавага барып терәләсең диләр аңа. Христофор Колумб вакыты 15 нче гасыр. Ә 1400 ел элек Аллаһ Тәгалә әйтә, Һава белән җир тоташмый һәм һаваны багана да тотмый, ди. Моны кем белгән, кем ул вакытта сәяхәт кылган, җир тирәли әйләнгән, беркем әйләнмәгән. Бу фәнни мөгъҗиза. Шулай ук Коръәни Кәримдә, Коръәни Кәримгә нигезләнеп, исәп хисап ясаучы Самарканд галимнәре инде 10 гасырда ук әйтәләр. Җир шары түгәрәк,

Анда таулар турында әйтелгән сүзләр. Анда бөҗәкләр турында әйтелгән сүзләр, хайваннар турында, үрмәкүч турында, умарталар турында, кырмыскалар турында әйтелгән сүзләр. Анда бик күп мәгълүмат фәнни яктан. Без моңа гаҗәпләнәбез бүгенге көндә. Шаккатабыз. Ничек инде ул 1400 ел элек шулай төгәл әйтелде икән дип? Ә сәбәбе бик гади. Аллаһы Тәгаләнең сүзе. Һәм без моны кабул итеп, бары тик иман китерәсе генә кала. Әмма күп кешеләр шаккатып тыңлыйлар да, күңелләрендә аларның бер нәрсә дә селкенми. Ни кызганыч, гарәпләр шушы фәнни мөгъҗизаларны белмәсәләр дә элек, барыбер Аллаһның сүзен кабул итеп иман китерәләр иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе дә фәнни яктан бу сүрәләрне, бу сүзләрне аңлатып калдырмаса да, ул безгә аның Аллаһ сүзе икәнен әйтеп калдырган иде. Менә бу безнең өчен бүгенге көндә ул ачышлар, ул фәнни могҗизалар. Инде күрегез! Сезгә бит күрсәтелгән, уйлагыз, диелә. Инде шуларны күреп тә, иман китермәсәк, без кем булыр идек? Вәссәламу галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.